Rygbi Gogledd Cymru yn ymosod yn fan hyn yn gynnar yn y gêm yn erbyn Abertawe yn Nyfnant a dyma nhw'n dod ymlaen yn gwthio tuag at y dwy ar hugen. Tudur Jones yn safle y mewnwr yn tyrio am y bel a'r bel bellach gyda James Brown. Pwyll bia hi'n fan hyn i rygbi Gogledd Cymru ar fugiad gan Gareth Parry. McBryde yn aros amdani, McBryde ar gic Letraws, lle mae hi'n mynd i adlamu. Dydy ddim yn adlamu, ond yn syth i Caio Parry yn croesi am ei wythfed cais o'r tymor. Mae Parry ar ben ei gêm eleni. Tafliad i'r ymwelwyr yn fan hyn, ac ar y brig McQueenie. Gosod ysgarmes symudol yn fan hyn, Abertawe yn gorfod amddiffyn, ond rygbi Gogledd Cymru yn gobeithio croesi Am ei hail nhw o'r gêm a Billy McBride gyda'r bel yn ei ddwylo. Y maswr yn edrych am gais gan y blaenwyr yn croesi ail gais o'r gêm a prif sgoriwr y gyngrair Billy McBride sydd yno. Abertawe angen taro nôl fan hyn. Wedi bod ar rediad sigledig o ganlyniadau. Maen nhw angen rhywbeth i godi calon eu cefnogwyr cyn y toriad. Symud y bel allan tuag at yr asgell, y ffigiad yn croesi'n ôl tu mewn, Ffacrwl yn gryf drwy'r dacl, ond Jack Pets Jones oedd yno. Dyma Abertawe yn dod drwy'r prif hyfforddwr Joe Thomas, Thomas yn y gornel, a mae Abertawe nôl yn y gêm. Rygbi Gogledd Cymru nôl i'r lein yn ddwfn yn hanner Abertawe a Sam Williams y capten yn troelli allan ohoni gyda'r bel yng nghysgod y pyst. Yr ymwelwyr erbyn hyn yn gobeithio sgorio eu trydedd o'r hanner cynta. Braich allan gan y dyfarnwr yn cario Probert. Chydig yn bryn o'r linell gais. Y gwynion yn amddiffyn am ei bywyden fan hyn. Pwyll bia hi a'r bois mawr fydd yn mynd drwy'r cymale. James Brown sy gyda'r bêl ac yn croesi! Trydydd cais i rygbi Gogledd Cymru a James Brown yno. Abertawe a'r tafliad yn gywir i'r brig. Ben Roberts, y gwalch ifanc, yn ei chasglu hi. Rygbi Gogledd Cymru yn gwneud yn dda i atal yr hyrddiad. Ond dyma'r gwynion yn dod. O, oh, am bas anhygoel gan Ieuan Bissell yn gosod hi'n berffaith i Joe Thomas i groesi am ei ail. Ail hanner yma yn Nyfnant a'r tîm cartref sydd ar ei hôl i angen taro'n ôl. Ond rygbi Gogledd Cymru sy'n gwthio unwaith eto yn edrych am bwynt bonus. Daf Thirsk yn aros amdani, Thirsk yn ei chasglu hi, y bwlch yn agor i'r blaen asgellwr, ond y dacl yn dod gan Tom Crockett. James Brown unwaith eto yn nerthol yn cario ar blaenwyr sy'n llyfu eu gwefusau fan hyn yn gobeithio croesi am y pwynt bonus yna. Y prop pentyn sy'n mynd amdani. Daf Thirsk sy'n cymryd y bel ac yn croesi cais pwynt bonus i rygbi Gogledd Cymru. Set! Abertawe, 14 pwynt ar ei hôl hi, angen taro'n ôl, ac o'r sgrym yma, mae'n safle perffaith i fynd amdani. Joe Thomas yn cadw'r bel yn ei ddwylo, yn ffugio, a nôl tu mewn, yn rhedeg y lein yn berffaith fel pob un mewn o'r da, mae Matthew Aubrey. Abertawe erbyn hyn, trosgais i ffwrdd o sgôr rygbi Gogledd Cymru a maen nhw'n ôl yn y dwy ar hugain. Wedi torchi y llewis yn yr ail hanner yma ac yn gwthio unwaith yn rhagor, Iwan Shenton gyda'r bêl. Lawr yr ochr dywyll oedd Aubrey'n meddwl mynd, ond na, nôl tu mewn i Matt Price. Abertawe'n mynd drwy'r cymale, y cyd-gapten yn dod i ffwrdd o'r fainc Callum Bowden, a mae braich y dyfarnwr allan. A dyma y tîm cartre'n dod. Maen nhw angen sgôr. Cyn gynter a sy'n bosib, Bowden yn ffugio, mynd amdani, ond allan i'r asgell, ac yn sgorio'n rhwydd, Liam Lloyd. Ugain munud i fynd fan hyn yn Nyf Nant ag Abertawe. Dim ond dau bwynt ar ei hôl hi, a dyma nhw'n dechrau symud y bêl i'r eilydd, Jacob Hopkins, sy'n gario'r nerthol o safle'r wythwr. Trafod y bêl allan tuag at yr asgell, Joe Thomas i Liam Lloyd, Liam Lloyd i Cornelius, a Ieuan Cornelius yn curo'r chwaraewr ola, ac Abertawe wedi troi'r gêm ma ar ei phen, maen nhw ar y blaen. Abertawe nôl yn nwy ar hugain rygbi Gogledd Cymru yn fan hyn. A Joe Thomas sydd wedi bod yn hynod o brysur yn ystod y gêm yn cario nerthol o'r ffigiad yn ceisio dadlwytho hi i Liam Lloyd. Lloyd yn mynd ar hyd yr amddiffyn yn cael ei lyncu gan tri o flaenwyr rygbi Gogledd Cymru. Yn aros amdani mae Callum Bowden. Aubrey yn ceisio ei thynnu hi allan, ond Joe Thomas yn ei chael hi ac yn croesi am ei hatric prynhawn yma. Rygbi Gogledd Cymru angen taro nôl yn fan hyn. Mae nhw angen cais i newid trywydd y gêm. Mae nhw ddeuddeg pwynt ar ei ôl i ar hyn o bryd. A goli Row yn cario y tro yma. Connor Dever Yn ceisio ei chael allan, McBride yn hepco'r ambell chwaraewr. Dion Jones yn ffugio. O, oh, anhygoel gan Dion Jones allan o'r drws gefn. Mae hwnna yn gais hyfryd i rygbi Gogledd Cymru. Sam Jones yn croesi ac er ymdrechion rygbi Gogledd Cymru, Abertawe sy'n fuddugol, tri buddugoliaeth yn olynol iddyn nhw. Dau bwynt bonws i rygbi Gogledd Cymru, ond y sgôr terfynol, Abertawe 40, rygbi Gogledd Cymru 35.